va tima movha wa wena va
luma mibyana yin'wana laha movheni na va huma hala ka matiyani ti vuyi timhaka ta matiyani futhi a dzike timhaka ta tibyana so hmm. that's the other thing lexi nga stand out loko na ha sungula ku endla swilo leswi we are not celebrated as much and would love hi nga rhandza ku va na na na tinqambi ta matsonga leti nga ta ku ti ta ti ta veka ta ti ta veka ra vona rito ku ta veka ra vona rito so hi lava ku vulavula ngopfungopfu hi timhaka ta ta ta Xitsonga na ku khumbakhumba vanhu vanhu vanhu vanhu vanhu lava va va nga va nga va which are, are, are, are what's this what's the word hi Xitsonga vanhu lava fitaka ku la ku awadiwa or ku

I phela genre leyi a yimbelelaka xo majozi is not a tsonga genre it's just that she uses a tsonga uh, a dialect to, Tolo, to sing but i gqom and piano and all those things but at the same time i'm talking about people who are normally or who are originally their genre is tsonga genre uh, wo papa pheni wo uh, bot phesi ya ya ya legends tin'wana vo dr Tho- thomas chauke vo

topic leyi nga vulavula hi yona previously or, or, or, or few weeks ago ya, ya matsonga that's us trying to find out ku ri kahle kahle hi wela kwini loko hi ri matsonga vanhu va swi tiva na ku matsonga i yini what's happening in the, in the Tonga nation or ka Gaza uh, and kuna tigaza timbirhi ku vula ka wena eh.
kuna gaza leya leyi nga na nkingha yi kuma ku ya sacha ku yi wela ku hi tikuma ku a hi weli ke so
loko hi langusa vo dr joe Bala mm. Dr. Joe has been in the music industry for long and changed genres from disco music to to Xitsonga, Xiseveseve, Xiseveseve. U tshame u Xiseveseve mashaka?

wena va vulavula maseve va tikhombo. maseve ya ka magolo Hi le ku mikiseni maseve ka le ku swilo. Ma- maxaka loko mikise ka swilo ka we mikisa swilo ami siseve seve ka Seve- si seveseve ni leswiya swo swo lulana leswiya tikhomba ah eh ku na tikhombe madani ku na iseveseve kanjhani va maseve lava fika va khensa va maseve va ka magolo hi khale nga mi voni Eh. hi mi nyikela yini Hi le va maseve ku hi ku kanjhani Ya swa twala. it's more like haleni haleni xijoni va swi tirhisa as leswi va swi vitanaka ti-social na swini vona

Like even if wo ya ka ka YouTube u fika ku Xitsonga music u nge kumi Xitsonga music hinkwaxo xi helelini ni u kuma xi xo post-iwa hi un'wana na un'wana xo Papa Rhulani un'wana a ya teka risimu ra Papa Rhulani a ri yiva a ya ya ri post-a ka ka ka YouTube account ya yena Content ya yena hi ko as content ya yena and that's another thing that's another topic leyi kumbexana nkarhi wun'wana hi nga vulavulaka hi yona or even now. Ya ku loko hi ya hi hi side ra ra ra ra ku um to content or to to document our stuff a hi na format hi na machangana so ene a hi swi koti ku documenta swa hina hi va hi hlangahlangane ngopfu and this is where we have to start documenting these things and start talking about them so that everybody can know un'wana na un'wana ta swi tiva ku papa pheni phela papa pheni va ze va va va ya va ya performa france vaze va performer Zimbabwe long time like Zimba loko u kuma munhu wale Zimbabwe u n'wi vutisa ku wa n'wi tiva Papa Penny they will tell you ku ri I do know Papa Penny because a ku ri la e a va tshama va yimbelela a va tshama va humile va ya va tour-a va ya Zimbabwe. So loko yi ka xi ka yi nga kuli va nga celebrate vanhu lava mi la hi sola mani kahle kahle hi sola yini ku kumbe mani. mina yaleyo ni nga ni nga ni nga ni nga yi tlulela hi ndlela leyi okay wa vona eh SABC sure yi nyike rixaka rin'wana na rin'wana ku ri vona radio ya rona okay ku na radio tsonga mhm. leyi nga MLFM namuntlha yeah
i think hi vona vanhu lava fanele va landzelerisa swilo sweswo Qal. Thank you and rhandza kwalano leswi tisaka swona because loko mo langutisa Matsonga hi tlhela hi tshikelelana xi yini loko u yima loko langutisa so oh, i beni mayengani se wa choma because kanjani langutisa the time loko humesa album yi beniwa album liya famba cheka sweswi va nga va nga bena swona kanjani the guy a bena ku beni mayengani sweswi a n'wi benaka ku wa rhuketela beni mayengani hi half past one u le ku chayeni ka fifty cent fifty cent nkarhi hinkwavo u le ku n'wi tlangeni i ta pfula na volume mara beni ma hingani loko u delela ngopfu va ni ncini nsimu ra yile va nga ri beni a ku ri leyo machangani mi dlaya hi xifafa ni ri machangani mi dlaya hi xifafa ni ta ku ba mpama handle ka tiba bene machangani mi dlaya hi xifafa yo nga benisi hi mhaka u nga ni toloveli u nga One, two, six. ka risimu lera ra Ma- machangana u dlaya xifafa ku ku fika la ngo wa nga ni toloveli Hey. mara na yona hey phela Yeah. phela xitsonga xi xi hlonipha ngopfu eh hi leswi a na ku vula swona
Xitsonga yi hlonipha ngopfu. Na wena as DJ yi leyi tirhaka munghana lonene.

And that's that's the other thing. The reason, the other reason, or the, the other thing, lexi mehe ni va ni xi vonaka i ku phela sweswi ku na timhaka ta va ri yini identity crisis Eh, vanhu a va ti tivi ku vona va mani mainly because a wu swi tivi ku wena u ri khosa u huma kwihi because if you don't know who you are then from your background you wouldn't know who you are yourself so a wu swi tivi ku hi wena mani and then now u sungula ku va na ku dawuta ku kahle kahle mina ni n'wa- eh, sorry the, the, the, the other eh, eh, va ri yini? what's that the one that spoke

wena xaka balo xi ri Ah, he bot xi tshikile hayi n'wanka mi bya mukhangalanga yini mi ni byesi swo tala swo mani confuse Oh, wena confused hlaya na lexi wena. wena tivaka xona Ah, mi nge- mi nga komisa mina i john wa john ni fana na papa rilani i john wa john wa magezi wa xinkwamana A ndenga swi ku yini va yale va vuya va heta va khondla ncila va nga oloyi ah, no a xo xi lahlekile mm, xi lahlekile
aye hayi lese

hikuva sweswi a ni ku ku na ku na milawu layo ku vana va fanele va nghena xikolweni ka zulu a swi antswa a wu ta tiva xivongo before ya ku riyiseni before ya yimba wantuxe a va ka un'wanuna before ndla sweswi that's why le loko fika va veka ntombi va veka wena wena sweswi muchangani to wina hi ku lebyi a bya ha ba yini va ku machangani ma rhandza machangani ni ka nyanjani wantuxe but leswi a byi fika byi veka ndlala ndhawu se a sungula ka sesa swi nga eh ku wa swi twa ku xa ti tiva xisa lexi eh. ah se na na ku xin'wana xa kona munhu u fane a tiya la nga yima kona timitsu ta munhu ti fane ti tiya loko u hlangana na mzulu u fika u kombe direction u ta ku sesi u thini u fane u tlhe u ku Loko, especially loko fika u vulavula hi xilungu. Ni tshama ni hlangana na van'wana fika ni ku, Eh, where can I get directions to yini yini? Ivi, ivi va ku byela ku, mase u qedile ku phaphaya u swi celeke U, ke. u, u, u ni byela kahle. Wa swi twa, wa swi twa, Or u vulavula hi xilanguage xa wena. Se loko se mi vulavula Xitsonga a ku, Ehe, se wa khulu, u khuluma se, se u, wa ehla. U, ma swi vona ku ri yena a nge u, u te yini ku. Mara loko o va Mlu, i, Mutima, Mu, Mutsonga, no kombisa. ni ta fika laha ni fika ni ku can i have directions why ni nga fiki ni ku kombe direction yo ya a hi tiyi e a ni ma tichava ta hina mm. a ni ma tichava hey back to topic la hi la ku vulavula hi yo ya music se se hume ngopfu topic yini
u tiva ti-artist tingani wena ta ta khale ta khale eish wa hundza muhlangano n'wana okay ka ka- ka ta khale ah, mi- no tiva no tiva dr thomas chauke ehe na Peter Tinette na Penny Penny na MG Ntleme na yi tiva ni ba yi ni tsakisa ni tsakisa hi macinelo ze ni yi tiva loko va nje Jim Sadi teta le na nje yo ya ya ngunyuta baba le ya ngu yi ngunyuta ngu kan ta ka ti nose ya pinda mzan mara ku teta wa ti tirhisa na yini
eh nkarhi n'wana ta ti fana nhloko lowu la ku tirhisa vanhu wa famba misa lweyi Mizwa mi nga n'wi voka sesi yi huma ka matiyani
na woloye
ebot ma ya kwini ri kona na
ni vule khale a sweka sesi a vulavula maxava ka xitsonga u tiva ti
lava nga va hlaya hinkwavo na va tiva um vo ntlemo mg ntlemo vo thomas chauke vo peter tinet benpeni hi vo wona lava hi va tivaka kwalaho eh? lava xihahampfhuka ka simon paul ndlovu Paul Ndlovu.
va le phalavuva okay
and a ni lava ku vulavula na hi na hi ti-artist ta halaya Eh, cause sweswi hi vulavule ngo hi ti-artist ta hala sayitini rin'wana ra ra matsonga Ku tele ngopfu ta hala. Ta halaya wena ni to huma halaya u la ku huma hala Zimbabwe? Ya mina ni. Ta hala ka Maputsu.
Ya hala ka Maputsu vo Fernando Xivuri hi vo la ni va tiva na van'wana va le. Fernando Xivuri, Zaida va ri Zaida Chongo or Mhlongo? Chongo.
A hi Mhlongo hi. Ha swi nga endleka ku ri Mhlongo a ni ku na leswiya swo ku na vo Ngubani vo Ngoveni vo so va Matsonga loko va fika hala. Kona Hey. wa chava nyama ku ri wo vo ngubana. Ku na artist yin'wani yi he yi he a ni ti ku yi helele kwini ene ni le ku yi laveni hi mbilu na moya i Raymond Nyathi. I Raymond. Oh, Raymond Nyathi.
Raymond Nyathi. a ne a va huma hala a va kumeka hala vo bushbakerisha a va ngo huma ko a vo kumeka hala va bushbakerisha a va nga humi ko njhani Ah, va musambiki vo Ya, tutumbeta swa twala mara vaniri swa swa ku wa tumbete va eh vo tutumbeta so ya swi humelela a na vanghana van'wana lava a va ba xibejwana so yena loko va va khomi a nga va va nga n'wi hlayi va n'wi veka sayitini ani u ku ta sala a sapota na tifemini lava va va rhumela swin'wana se nkuzi loko se yi twa ku nandzika yi nga ha swi ngheni se va n'wi pfukula ku hambi hina mo hi pfalela 100 years wa ha ri koho n'wana ta tlhela mastara mhaka liya nakambe se yi tekiwa mbyana yaleyi ya tshama na van'wana a va khomiwile e serious ehe
timhaka ta rini leti a swi koho ku nga mele a ku ri 20 2013 20 information leyi mara hi yona vhela va hetelele va yi a yi ku dwe maxaka Tshika swi lebhana.
Information leyi wa ni twa sweswi. Na ku twa manje. A ni ya ku makumo ma lebvu na.
Ku swi ta tshuwi. Ku nga November i ve ri Movember hi te ha tshika nyana. Eh. Eh. So information leyi vhela yi hetelele yi confirmiwa court ku vhela eh Ngwenya na yona a yi ri involved ka swibejwana.
Loko a za a pfaleriwa swi komba ku confirmiwile. Eh, Hi a ni ndlela vula leswaku yina. va ta va ta ku pfalela mara ka ha ri na ku prove eh, prove guilty no a ni swo swo sungula you are innocent until Sorry. proven guilty
a ni leswi eh, loko swo endleka so loko sweswi mina ni pfaleliwe loko ni ku boxa ni ku lisbon ni ta va ni kha ni yimini ni swi tiva ku ri okay ni yime kwihi na kwihi loko you can check my phone ya khuluma ku ri a wa ha ri ku sapoteni ka muti wa mina ni ku tshikile a wa ha ri ku ndleni sweswo swo ka njhani njhani so obvious va to cheka va swi kuma ku hava mbyana leyi ya ti tiva timhaka
mbyana leyi a wu tele eh, mi nga voni bota ra yimona yinyike tihidi loko a kha a famba tirenkeni

ku hleketelela ku hleketelela Eh, mahungundlela mahungundlela Eh, eh, eh, ma- eh, mahungundlela ma- ah, mahungundlela ma vambisi munhu a nge hundzuki jesu musi loko u fikile ku e babu so so hala a wu halata ku yini maxava no ni la ku yi susa eh hala ka music industry ni yi susa sweswi or ma vulavula hi yona a a na halata ku halaya sayidini leriya rin'wana ku na vo general mosca nkuzi yaleyo nkuzi yaleyo

Axipurapureni hi koho va nga tala koho. Wa hleka mhisa u ta epurapureni a ku xaxa ku penga na dle kuma radio yin'wana yi le ku tlangeni ka makhelwani yin'wana yi le ku tlangeni kwala ene ti tlangusa ni so Mara me chief u same time same time radio here radio here different genres a zixe ni ve na question leyi na ha ri Tinhlokomere ku ntsongo fandana.
eh ni ve na question leyi na ha ri ntsongo a wu ta kuma ya machanga ni ndlekisa swin'wana ku kahle kahle munhu wa ntima a wu ta kuma ne a mutini va nga va siwana clean ku kala swilo hinkwaswo mara radio ya kona yes yes eh vo tempest yes tempest ha sweswo nga kusile ka shaka rin'wana na rin'wana hayi
na ta mukombeta music na ta mukombeta a ri shakeni ra ra mazulu loko u tirha ro sungula u fanele u xava yini

Kahle kahle kasi na vo magolongondo va heleli kwini? Eyi nkosi.
A va tlimba hi tisuti, a va mbala ngo tisuti.
Peter Magolongondo na Bot Bot Rhedani a yi chaya na na a yi feature ngopfu hi hi Bot Pace. Are you, are you, is it full? You can take that one. No, no, it's not empty. Don't format. I just copied part.

Eya.
Ti-award ti xavisiwa kwihi?
Loko ma ha ri ka mhaka yaleyo, sweswi a ku ri na ti-award leti ta Xitsonga. Ku na huwa ngopfu sweswi ya ku ti-award letiya ku na vanhu lava va nga ti deserve. Vanhu va le ku vutiseni ku vanhu vanhu lava hina hi vote-angi mara why va va ti kume ti-award leti? Ti-award ti xavisiwa kwihi? Hi lava ku tiva xiphaza.
Phatsa xa ta what? But John ma swi tiva ku n'wi tixa swa ku Ah, mi ta tshama ku hi sweswa Raymond. Oh, Pastor John va na timhaka.
okay a hi ngo hi hi mahungu ndlela mi ri ti kumeka kwihi Eh, hi ku na mina leswi a ni ri nqambi no resign. Eh, swilo leswiya swa ti-awards va yisa lavana. U twala ku ri ku va na ti-presenter to karhi ti tirhaka swo ku ku va kumela vanhu i loko ri ta Xitsonga swo boha ku va hala ka ka ka MLFM ku ta va na wun'we huma ndleleni e wa dyela na yena a ku hatlisani mi ndzi hakela swi endlisa ku yini swi ku va na na presenter swi famba na presenter a vo sukela patwini. Ii, a to n'wayan'wayiwa kanjhani and a va a va yika muyimbeleri so va dela na manager swo fana na ku baba rhulani ya ku xava ku ta famba mufana luya n'wana lo tshama kharile a biwini luya
Ah, hi yena
Eh, a ku ni vona swi ri waka ku eh. van bin i don't know I mean, ah, how stick why Eh, se mi ri tixa- mi ri va fika va xavisa siku yini? Eh, nga ku vutise munghana manager ya wena hayi phela phela maxaka na yohe artist ma swi tiva Manaj- manager ya wena hi yo leyi fanele ku yi ya leyi yi ku "Eh, phela hi la- hi lava ku endla swona swona ku hi kota ku kula like fana tiawards to tala a ti ya le ka vo afro time ta va ri ncini yin'wana vo mabala noise na vo yini kanjhani eyi lava a va tshama a va tshama va gripini Ambitious. eyi wa swi twisa kanjhani U ti vutisa mara hi loyi n'wanga wina va ri yo bulali van dam wa n'wi vona bulali van dam loko a wina
no yi deserve after loko se hinkwenu se swi nga ku tiwa eh, after but hinkwenu a nga n'wi tivi wa bulali van dam loko yi nghena wa bulali van dam i vanhu bulali van dam van dam stering i singhozi kanje wa vona so u lo ta ndhaku hi kha hi nga n'wi tivi kanjhani like like va ri mani benima hi nga ni tshama vulavula ku hekele hi ka yi fanele yi winile i nkambi yin'wana a nga ti banga ku a fanele ku wine mina a ku hekele heke ya josh ri mani a yi fanele yi winile ma swi twisa kanjhani ku vula nkambi yin'wana yi nga le ndzeni hi ku ya swi vona ku na problem e matsundzulo hi kele heke loko yi huma nkarhi luwa everywhere you go a yi tlanga na lo mjoni lo everywhere lona ku everywhere na lo mjoni ku fana na sweswi n'wana wa tiva ku wanderlust taxi rank sweswo va ta
pena hala va swi tiva ku na paparulana loko avuxeni xigazini va swi tiva ku ha yi ngheni paparulana mm, mara va yi va yi lebule ku yi ntambi leyo ka yi nga chayi kahle mara n'wana n'wana wa yingisela ee xigazini Eh, a ni nga pfa kha perform yi ku tsundzuka ku mi tshame mi holova ka nkovani before yi va ncambi yi yimanyana yi ku heka bot wani tiva wena ta kuma na yi tlhe yi vuya eh, nkingha yaleyi a yi fanele hi kota a va a va hi teki serious hi mhaka na hina a hi ti teki serious no, the other thing ku na hina a hi ti teki serious and we are not professional when it comes to this industry timhaka ta entertainment Matsonga hi ti teki serious. Okay, look. We are not organized oh. first of all. A hi na organize a hi a hi na a na ku va na organized. Loko ho va na loko ho va na event loko yi sungula hi 7 yi ta yi sungula hi 10. Mara a hi timhaka to pfumala vutivi mara. No.
A wu amukela nandzu walowo. Guilty as charged.
ntiyiso hayi ntiyiso lo so so so a hi na a hi organized a hi a hi kumbe ku kala vutivi sweswi mi swi vulisaka swona maxaka ku na ku kala vutivi no mara sometimes a hi ku kala vutivi ngopfu mm.
i ku lava ku va phela u nga va na na event mara loko ku ri u na program leyi faneleke u yi rana u fanele u va u fanele u va organized discipline sure. and everything Mara loko sweswo swi nga ri kona, swi boha ku evhenta we yi va yi ri disorganized. Is an. Se rito, rito hi leri, ri nyadzu. I ku nyadza ntsena.
Hi, ha Nyadzi wa tinyadza mani? hina. Ha tinyadza hina. Oh. And another thing hala ka Vatsonga swa ha hlupha yini na? Nqambi yi na manager ka njhani na yo yi le ku hleketeni ka swin'wana. Loko va ku gig i six to six swi sungula hi six ka njhani? Ku ta ba vo ma 10 ka ha chaya raid a ku za ku performa vanhu. Loko se ti hala ko ko past 11 kanje. Se hi ndle mali muni hala gate va ku ha ka ha fambiwa ko ma 50000. Oh hi nga sunguli hi ta va hi lose ngopfu. Hi ta nghena hi vo ma 2 nyana. So ma swi tisa kanjhani. And another thing nkambi ya mutsongo loko yo fika yi ku I'm the best leswi a swi vula hi Ben Mayengani va ku wa phapha.

Hina vanhu vantima hi ya xi hatsikela loku. Hi vuya ka xivutiso lexi a xi ri kona hala, se mi nga ku na Matsonga a ma van'wani a va support ku za van'wani va nga wini ti award? Kumbe risimu ri nga duma mara vanhu va nga vhoti, a ni nga vhotiwi? Leswiya ko va process yi nga vekeriwa ku yo fane yi endleka. Ni nga swi teka ku fana na loko hi vulavula hi leswa ti tender leswiya. a kuma ku ma swi tiva ku ri a i tenda ya mani na mintirho hi nga vutisa ku hi nga vutisa n'wa ku ngheni ka njhani ka masipala wena u kuma ku u vekeriwa no vekeriwa va aplaya vanhu va endla ti-cv va endla yini mara u kuma ku u followa process leyi va ngo ku yi fanele yi folowiwa ne mara ntirho wa tiveka ku ya ka mani Ku ya ka mani. tenda ya tiveka ku ya ka mani

u le a ri ku dyeni ka nandos a ri ku i timali leta ta i ticocococo leta swi fana na driving loko i ri chayisa hi siku ra four u tshama u ri va u ri hatima njhani loko u kha ri famba coco yi ri ni khulumeli ba ni khulumeli ba ni khulumeli eh, swi tano
ni vula hi siku ra four a ni four day four nights four day four night loko a chayisa u nge n'wi khomi traffic e hi coco Xana tipresente u ta ti vona vana va ti jambisela kwalaya? Mm, ha di tsandzeka no vula ku i nkarhi ku biwa di tlimbe hi rhamba ra ka Nandozi hi ya coco ya awara so ku ya wina munhu loyi mi nga n'wi tiveki ya tika leyi se vo va yi fikisa njhani laha ka ku a ni swi tikomba i nga ri envelope leya yo pfuriwa kwalayani or swin'wana swo taniya va swi fikisa njhani ku

a ni loko va- eh, loko va ku wa disa U swi twisisile? i coco yo disa swa phela a yi fambi ri 100 we yisi 100 percent lowu nga n'wi nyiketa yona swi nga ndla kuma 20 Eh, mm. 20 leyi n'wana ya kun'wanyana 20 leyi n'wana ya kun'wanyana leswi va swi vulaka ku nhloko yin'wana na yin'wana yi na ntsengo wa yona Mm. everyone has a price Okay.

Eh, va vutisa Dr Thomas Chauke va ku mi twa swigingi swa nqambi yin'wana yi mi landzaka le ndhawu ku ri mani yi vulavule kahle ku mfana mathswa mara nga tshama yi kuma wadi but if i can play mathswa bemuda swi u nga hola yo tshama bodo n'wana mani dyondza ku xambara loko ri bodo dile ku ndleka swona ku ya mm, mbara leyi eh. wa swi twisisa ka njhani eh, e laha kun'wana va ku loko munhu a nga tirhi mahlalelo yo tekeriwa ntombi
Point yaleyo phela vo Matswambe Muda va fita ku ku na ti award letiya vo to kuma ngo va honora vanhu hambi va Lifetime lifetime achievement. it doesn't matter ku u u hundze misaveni or wa ha hanya na va swi kota ku honora munhu a se a ve tshama va honora munhu wo fana na na na na Matswambe Muda ene Matswambe Muda hi ka music industry wa Matsonga. u na u lisiye u xiye ma u siye mhaka swikulu yikulu yikulu ngopfu ku hambana la nga tivi ku tshimi ta ma- ta- ta maswadomu mara u nge u nge swi twi va ku ve hi hi eh, o geza na thomas mzamana yi ku yona hi
tiwa hi maxava yi tiwa hi maxava hi maxava
i munghana wa wena hi I think hi angarhele swo hlaya ka timhaka ta mara main point i ku hina a hina a hi a hi celebratiwe ene na hina hi hexe a hi swi koti ku organizer swa hina swi va swi va na swi va na value wa tivisa nyana um so ey vanhu va fanele va tota ti vulavulela hi woxe i ntiyiso lowu tota ti vulavulela hi woxe ku i xini lexi ndlaku hi nga koti ku ku ku endla swilo swi humelela ku fana na van'wana vana
wa hina hi fanele hi va the bullied child every time.
Loko za u kuma munhu wa Mutsonga a kuma award leyi swi endlaka yi nga ri a nga ta yi kuma ku va a very huge achievement hi mhaka ku a hi swi a hi swi kumi swilo leswi a hi swi kumi. No it's it's it's it's it's concerning. Se hi ku mi kandziyeleni. Ming, Hi nga ndla yini ku pfunisa. Hi fane hi kumana na tiqambhi vo Doctor Joe, vo Doctor Thomas Chauke, va ta va ta hi hlamusela ra vo side, a ni hina hi tiva ra hina side ku this is what we see but how can we move forward. Va ta va ta vula ku vona hi ku rhandza ka vona va ta rhandza ku la ku endla yini. I mean. Mara hambi vo rhandza swo rhandza. loko hi nga pfalanga pompo pompi liya yi humesaka mati loko hi nga xi pfali xiphaza lexiya hi nga yi kumi bot thomas leyi kumaka twenty rand nga ta endleka xiphaza lexiya xo xavisa heyi xiphaza lexiya hi ku ya hi maveri root cause hmm. fana hi lava kutisa ku root cause i yini okay so swi endleka hi ku na vanhu lava as a Eh, ti presente Eh, ti presente wena nga ri tiva swin'wana mi kanela ngopfu la ka ti-president Ah, hi vona va xavisaka ma- masagwadi masagwadi no va ni ti- ti radio station presenters kanjhani hi vona va tala ku fambisa swilo leswiya kanjhani eyi swi fana na leswi va swi tala music station manager station manager a nge yi a ndla so a nge endla swi chekele ku na matraffic ku pake taxi ne ku pake taxi ndhuna yi tshame yimise khwiri ni ka taxi u ta n'wi twa munhu loku ncenga a ku hayi mfo u ne li ntuna ka kuwa lituna li teni ka kuwa so zamayana hundred ki hona ore ki ri fifty ka kuwa ki sala ka fifty ma swi twisisa se na na tona ta ti-station mane a tile xo tshama va ta fika ku va humese maybe a nga na a nga na vutivinyana bya radio u nga n'wi hlamusela ku ri